Helo, blant Ysgol Henry Richard. Dyma chi y gwobrwyau i ffes 2. Y darlun yn gyntaf. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i Cain Owen am y llwynog nes di neud. Da iawn ti, nes di ddefnyddio pob mathe o liwie gwahanol a papur gwahanol i greu llun hyfryd o'r llwynog. Tymed bach o gymeriad iddo fe, o'n i'n hoff iawn ohono fe, da iawn ti. Ac yn ail, Beca Ebenezer sy'n cael y wobr am y tirlun nes di neud. Odd hwnna yn dda iawn hefyd gyda'r adeilade i gyd gyda papur newydd wedi dorri allan. Odd e'n glyfar tu hwnt. Dalia ati i neud llunie o'r fath. Da iawn. Yn drydydd, Mali Iym Jones, nes di neud collage bendigedig o pen y fuwch. Odd hwnna yn glyfar tu hwnt hefyd, o'n i'n hoff iawn ohono fe. Da iawn chi. Yn y categori cerflun neu gwaith 3D, dyma'r gwobrwye. Yn gynta, ma Beca Ebenezer yn cael y wobr am y potyn blode nes di neud. Yym, mas o glai fi'n credu, ife? gyda'r blode bach drosto fe gyd, bendigedig. Yn ail, wyt ti, Mali, yn cael y wobr, Mali Jim Jones, am yr octopus clai nes di wneud. O'n i'n licio fe'n fawr iawn, gyda'r lliwiau trawiadol coch a du. Da iawn. Yn drydydd, wel, cydradd drydydd y dweud y gwir, Mari Williams ac Ella Lois Davies. Mari, o'n i'n lico'r gwaith o ti wedi neud gyda'r cerrig a'r gwlan cotwm a creu lliwiau'r urdd a Cymru o'n i'n cymryd, oedd e'n dda iawn, yn glyfar tu hwnt. Ac Ela, wyt ti'n haeddu canmoliaeth am y gemwaith hefyd. Ffaith fod ti wedi dewis cerrig o'r Brenig a lliwiau'r Cambrian, da iawn ti, oedd hwnna'n glyfar tu hwnt. Yn drydydd fi'n mynd i sôn nawr am yr adran gwaith digidol. Yn gyntaf mae'r wobr yn mynd i Dion Regan. Dion, oedd hwnna yn lun arbennig o dda. Fi'n sôn am yr un o ti wedi wneud gyda'r barcud a y ddraig goch yn rhan ohono fe a'r geirie tu ôl odd hwnna ma' hwnna'n waith arbennig o dda, clyfar tu hwnt, llongyfarchiade mawr i ti. Yn ail, Mari Williams, o'n i'n hoff iawn o Henry Richard y Dyfodol, odd hwnna yn ddoniol tu hwnt, clyfar. Ag yn gydradd trydydd fi'n mynd i roid y wobr i Mali Llyym Jones A Cain Owen. Mali wyt ti'n neud yn dda iawn. Da iawn ti o'n i'n hoff iawn o'r coeden yna ti di creu ag yr a'r aderyn bach ynddo fe oedd e'n hwnna'n dda iawn a Cain wyt ti'n haeddu canmoliaeth am y mosaic lockdown nes di neud gwych ag yn ola fi'n mynd i sôn nawr am ych llunie chi ych ffotograffiau chi Yn gynta, mae'r wobr yn mynd i Carwyn Jones, y llun nes di dynnu o'r defaid mewn rhes. Mae'r dou lun wyt ti di anfon, yr un cynta yn fersiwn dau sy'n cael y wobr. Lle mae'r defaid i gyd yn edrych arnot ti, mae'r awyr yn las a'r borfa yn wyrdd tu ôl, a mae fel, mae pob un o nhw wedi dal sylw'r camera i gyd yr un pryd. Ma oedd hwnna'n eiliad gwych, da iawn ti. Ag yn ail wedyn mae'r wobr yn mynd i Gruff Rayburn. Gruff, mae'r llun yna o'r machlud yn Aberystwyth, mae fe'n fendigedig. Um, o'n i'n hoff iawn o'r ffaith bod ti wedi dal y gole, yr hael yn mynd i lawr, a mae pob peth yn aros allan fel silhouette di. Oedd hwnna'n wych. A mae dou ohonoch chi'n cael y drydydd wobr, chi'n rhannu Betsan Davies a Gwenno Evans. Betsan, wyt ti'n cael y drydydd wobr am y trydydd llun nes di hi anfon i fewn gyda'r eira, lle mae'r, yn y cefndir wyt ti'n gweld gole'r haul ar y gorwel a'r ffens yn mynd mas i'r gorff- i'r dyfodol, fel petai. Mae hwnna'n lun bendigedig. A Gwenno, wyt ti'n cael y wobr am y llun o ti wedi tynnu lle o ti'n edrych ar y tirlun a'r um, defaid, o ti wedi defnyddio ffrâm y gât, fel rhan o'r llun, ni'n gweld y gât yn yn yn agos ato ni ag yn ni'n pipio trwyddo ag o'n ni'n gweld y defaid mewn rhes. O'dd hwnna'n lun clyfar iawn iawn. Nawr, ma' pob un ohonoch chi sydd wedi anfon llun i mewn, sef ffotograff, i chi gyd yn haeddu canmoliaeth, y'ch chi'n haeddu clap mawr. Da iawn chi! Achos weda wrthoch chi, os y'ch chi'n gallu tynnu llun ffotograff yna, mae fe'n, mae rhywbeth yn yn eich pen eich chi'n gwe- wneud i chi feddwl, mae hwn yn creu llun da, sydd yn hefyd yn golygu bod chi'n artistiaid da, felly dylech chi fod yn nawr yn defnyddio'r lluniau yna i chi wedi tynnu i greu peintiad neu neu drawing gyda phensil neu paent neu felt pen. Tynnwch y llun yna Edrychwch arno fe'n ofalus ac ail greuwch e'r darn o bapur ac does dim byd yn bod arno hynna, mae fe'n fan cychwyn da achos yn aml iawn pan i chi'n cael her i wneud peintiad i chi ddim yn gwybod, oh, fi'n yn gwybod ble i ddechrau. Ond jyst edrychwch ar eich ffotograffs a gwnewch lun ohonyn nhw. Boed e'n defnyddio unrhyw beth, paent, um, papur newydd, unrhyw beth. Ond mae hwnna'n fan cychwyn da. A un person oedd yn gwneud hyn, fi'n mynd i ddangos e i chi, oedd yn dyn o'r enw David Hockney. Okay? Nawr, oedd e'n wneud gwaith tebyg iawn, oedd e'n tynnu llun, a wedyn mae fe, beth mae fe'n wneud yw, um, mae fe'n gwneud llun allan o'r ffotograff mae wedi tynnu. Chi'n gweld? Mae'n defnyddio pob mathau o liwiau, sdim rhaid i chi i i lynu at y lliwiau i chi'n gweld. Mae mae rhai ohonyn nhw yn fel, drychwch. Chi'n gweld hwnna? Mae'r sawl un ohonoch chi wedi tynnu ffotograff fel yna. Gna, newch, ewch ati nawr i, dyn, i greu llun fel hyn. Ac dyna'r i enw eto, David Hockney. Drychwch, drychwch e lan, gwglwch e.